Рӕсугъд цард фӕкӕн, ахӕм арфӕйы ныхӕстӕ арӕх фехъусӕн вӕййы. Ӕмӕ мӕм цымыдисаг фӕкаст, адӕймагӕн йӕ цард рӕсугъд цӕмӕй вӕййы, куыд ӕй саив кӕнӕн ис. Уымӕн, ӕвӕццӕгӕн, алчи йӕхи дзуапп ратдзӕн. Фӕлӕ не хсӕн ис, цард ӕцӕгӕйдӕр рӕсугъд чи кӕны, ахӕм адӕм. Куыд ӕмӕ цӕмӕй зӕгъгӕ куы бафӕрсат, уӕд зыбыты хуымӕтӕг дзуапп Ахорӕнтӕй. Дунесфӕлдисӕг сӕ курдиатӕй фӕхайджын кодта ӕмӕ сӕ бон у алыхуызон ахорӕнтӕй цард ӕмӕ дуне срӕсугъд кӕнын, байдзаг ӕй кӕнын цинӕй, ӕхсызгондзинадӕй ӕмӕ аивадӕй. Абон мӕ уазӕг нывгӕнӕг кӕй у, уый бамбӕрстат? Йӕ ном дӕр уын нӕ басусӕг кӕндзынӕн, ӕнхъӕлмӕ кӕсын Цӕллагты Виктормӕ. Ӕрбацыд мӕ уазӕг. Виктор! Алы боны гас нӕм цу, рагӕй дӕм куы нхъӕлмӕ кастӕ. Рахиз мидӕмӕ дуар ӕхгӕнон? Дзӕбӕхтӕ мын куы айс. Тынг дзӕбӕх. Дзӕбӕх ныссардтай ӕнцонтӕй, куыд бахӕццӕ дӕ? Уодо, уодо, мӕ уон, зӕддон кӕм стут, уый. Фыццаг хатт нӕ дӕ нӕм. Тынг ӕхсызгон мын у дӕ фенд.
Ӕмӕ йе рвады нывгӕнӕджы цӕстӕй куы афӕлгӕсыс нӕ бынӕттыл, уӕд дӕ зӕрдӕмӕ цӕуынц?
Тынг, тынг дзӕбӕх, райдзаст. Тынг хорз, иу ныхас. Ӕрдӕбон куы рбахызтӕ, уӕд дӕр загътай, ома уӕ студи мӕ зӕрдӕмӕ тынг цӕуы, зӕгъгӕ, ӕмӕ домӕ гӕсгӕ афарстон, махӕн дӕр ӕхсызгон у. Нал ӕй базыдтон.
Фӕивут иу, иу хатт дӕ иннӕ хатт мӕ бынтон ӕндӕр.
Декорацитӕ аивыны? Аивыты мӕ сразу нӕ байстон, фӕлӕ ӕмӕ ир ивддзинӕдты куы рцӕуы дӕуӕн дӕр дӕ царды сфӕлдыстадон фӕндагыл, афтӕ искуы ивддзинӕдтыл куы сӕмбӕлыс, уӕд дын ӕхсызгон вӕййы, ӕви гыццыл куыддӕр тасгомау? Уӕдӕ нӕ ивддзинӕдтӕй куыдӕй цард цӕуылмӕ хъуамӕ фарн ӕрхӕсса ивддзинӕдтӕ дӕр, йӕ уӕд Бирӕ хызгӕр уымӕ гӕсгӕ цымыдисдӕр дӕр уӕдӕ.
Еуӕдӕ кӕд сфӕлдыстады кой скодтам гыццыл, уӕд нывгӕнӕг кӕй дӕ, уый дӕр ӕнӕзӕгъгӕ нӕй. Ӕмӕ де сфӕлдыстадыл куы афӕлгӕсай, уӕд мӕнӕн мӕ цӕстӕппӕты фыццаг ӕрхӕцыд дыууӕ темӕйыл. Фыццаджыдӕр дын дзы тынг бӕрӕг дарынц Нарты кадджытӕ. ӕмӕ Париж. Фӕлӕ нӕхицӕн хӕстӕг чи у, уымӕй уал райдайӕм. Нарты кадджытӕ де сфӕлдыстады ахӕм арф бынат цӕмӕн ахсынц? Зынаргъ дын сты?
Мӕ аивад мын, ӕвӕццӕгӕн, афтӕ хорз нӕ зоны, тындӕр дзы бирӕ, уымӕй уӕлдайдӕр ма дзы тынг бирӕ темӕтӕй. Бирӕ, фӕлӕ ӕз мӕхи цӕстӕнгасы кой кодтон. Нарт кадджытӕ, ӕвӕццӕгӕн, алы ирон адӕймагӕн дӕр йӕ зӕрдӕ исты, йӕ уды, йӕ сӕры, ӕмӕ иу хаттӕй иннӕ хаттмӕ ногӕй раздӕхын уыцы темӕмӕ ӕмӕ та дзы ссарын ноджы диссагдӕр цыдӕр хъуыдытӕ. Ӕмӕ, кӕй зӕгъын хъӕуы, уым ӕмбӕхст хъуыды ис, нӕ уыцы Нарты кадджыты афтӕ ӕнцон бамбарӕн не сты. архайын сыл хъӕуы кусын ӕмӕ сӕ рахӕлиу кӕнын хъӕуы, цы зӕгъынмӕ хъавыдысты, уый аргъау нӕу, уый сӕ кадӕг у. Ӕмӕ нывты дӕр уыцы хъуыдыты адӕймаг куы фӕхъуыды кӕны, уӕд та дзы афӕдзӕй афӕдзмӕ ног цыдӕртӕ ссары ӕмӕ мӕнӕ раздӕры нывгӕнджытӕ куыд кодтой. Ныр нын

бӕсты. Фӕлӕ мах та сыл ӕртӕккӕ хъуамӕ ног цардмӕгӕсгӕ, ног цӕстӕнгасӕй сӕм ӕркӕсӕм ӕмӕ сӕ ног ахорӕнтӕ афтӕ дӕр зӕгъӕн ивӕццӕгӕн. Нырыккон хуызы куыд уой. Ӕмӕ сыл ногӕй ахъуыды кӕнӕм ӕмӕ та дзы ног цыдӕр диссаджы хъуыдытӕ ссарӕм. Ӕмӕ ды Нартыкӕчытӕй исты сурӕт куы райсыс ныв кӕнынмӕ, уӕд йемӕ фӕныхӕстӕ кӕныс? Куыд ын бамбарыс йӕ хъуыдыты? Цӕмӕн ӕй сфӕлдисыс йӕ ахӕм хуызы, ӕндӕр нӕ фӕлӕ?
Уымӕй фылдӕр афтӕ дӕр нӕ вӕййы, мӕнӕ абон мӕ бафӕндыди, куынӕ райсом иу цы нывтӕ кӕнын байдайдзӕн, зӕгъы, уый йӕхӕдӕг куыддӕр афтӕ Афтӕ рауай, ӕмӕ ӕвӕццӕгӕн сӕрызонды рымбырд вӕййынц уыцы хъуыдытӕ ӕмӕ сӕхӕдӕг холстыл
къух йӕхӕдӕг тӕхы. Кусын байдайы. Дӕуӕн та пӕтӕй уарзондӕр чи у? Нартыкӕчыты хъайтартӕй.
О, афтӕ зын зӕгъӕн у, фӕлӕ, ӕвӕццӕгӕн, Ацӕмӕз, кӕцы йӕ уадындзы диссаджы хъӕлӕстӕй сырдты дӕр-иу йӕ алыварс ӕмбырд кодта, уӕдӕ туджджынты дӕр ма-иу бафидауын кодта. Мӕ уый кӕуылты у? Ома, Ацӕмӕз уадындзыл кӕй цагъта ӕмӕ ды нывгӕнӕг кӕй дӕ, сфӕлдыстад уӕ иу кӕны, ӕви хӕларзӕрдӕ ӕмӕ сабырдзинадуарзаг кӕй уыди Ацӕмӕз, уымӕ гӕсгӕ? Иуы дӕр, иннӕ дӕр ӕмӕ иннӕ дӕр, иууыл дӕр иумӕ.
Демӕ йӕм исты ӕнгӕс ис? Куыд дӕм кӕсы? Ой, ме мемс Ницы. Ӕз цы дӕн, ӕз мӕнӕ хуымӕтӕг зӕххон цӕрӕг дӕн, уыдон та кӕуылты уыдысты? Бамбӕрстон.
Уастырджи йӕхӕдӕг уадындз кӕмӕн балӕвар кодта, уыимӕ ӕз хъуамӕ мӕхи куыдӕй абарон. Нау ма йӕ миддунемӕ гӕсгӕ дӕ фарстон. Ер кӕд ӕрдӕбон Парижы кой дӕр скодтам, уӕд дӕхӕдӕг дӕр загътай, ӕнӕзонгӕ дӕр нӕу уыцы хъуыды, Владикавказ, это маленький Париж. Дзӕуджыхъӕу арӕх абарынц Парижимӕ. Ды дӕ дӕуӕн дӕр Париж ӕнӕзонгӕ нӕу? Уыдтӕ дзы, федтай, суанг ма дын бирӕ нывты цикл дӕр уыимӕ баст у. Афтӕ.
Цӕмӕн афтӕ дӕ зӕрдӕйы арф бынат ссардта?
Афтӕ рауадис ӕмӕ дыууӕ мин дыууадӕсӕм азы Мӕскуыйы мын уыди цалдӕр равдысты ӕмӕ уый фӕстӕ мӕ равзӕрстой, цӕмӕй Парижы уым та ис международный центр искусств. Uh-huh. Тӕккӕ астӕу, Парижы астӕумӕ уырдӕм хындыр цыдтӕн. Мӕ дзы дыууӕмӕй фӕкуыстон, ахӕм уавӕртӕ мын скодтой. Цы дӕ фӕнды уый, кӕмӕ дын ратдзысты краскӕтӕ дӕр, холст дӕр, алцыдӕр дӕ бар, uh-huh. тынг дзӕбӕх уавӕртӕ. Мӕ дӕ цы фӕнды уый, кӕ. Ӕмӕ дыууӕ мӕймӕ Парижы цы къуымӕй нӕ кастыстӕм, ӕмӕ дзы цы нӕ федтам, алы бон дӕр йӕ Уӕрӕсе дзы уыдысты ӕртӕ ӕртӕ адӕймаджы, Мӕскуыйы ма дыууӕ, ӕмӕ алы бон дӕр нын уыди фыст райсом, кӕдӕм цӕуӕм, кӕцы музей фендзыстӕм. Уый уӕхӕдӕг уӕхицӕн сбӕрӕг уӕхӕдӕг.
Йӕ кӕй ма уыдтӕн, уый уыди уый размӕ ӕрыгон лӕппу, фӕлӕ уый размӕ ма уыдис, уый ӕвзаг дӕр хуыздӕр зыдта. ӕмӕ-иу сплан кодтам райсом уырдӕм, иннӕ бон уырдӕм, иннӕ мӕтӕй тӕхгӕ. Ӕмӕ уый куы зӕгъын, нӕ дыууӕ мӕймӕ кӕм нӕ уыдыстӕм, нӕ, фӕлӕ уӕддӕр се ппӕт музейтӕ ӕмӕ се ппӕт диссӕгтӕ нӕ къух нӕ бафтыди фенын. Фӕлӕ ӕртӕккӕ мӕ бон уаид гидӕй кусинвӕццӕ компани. Уымӕ гӕсгӕ фӕдзурын, ӕр мӕнӕ нӕхи горӕтмӕ, Париж уыцы дыууӕ горӕтӕй хуыздӕрвӕццӕн ницы зон. Ӕмӕ сӕ кӕрӕдзийыл куы абарай, уӕд цӕмӕй иухуызон сты Дзӕуджыхъӕумӕ Париж? Мӕнӕ нӕ проспектыл астӕуккаг уынгыл куы фӕцӕйцӕуы адӕймаг, нӕ уӕд сӕгдӕр цыма иуырдӕм кӕдӕмдӕр бахаудта. Уыцы рагон рагон уӕлдӕф, нӕ уӕлдӕф, уыцы состояние иронау куыд уыдзӕни. Цыма ивгъуыд рӕстӕгмӕ ацӕуы О, цӕмӕндӕр ис цы, уыцы ӕнкъарӕнтӕ, уыцы Мӕхӕ фарндӕрӕй зӕгъӕн ис нӕ горӕты фарн ӕмӕ цыдӕр бастдзинад дзы ис.
Ӕхсызгоны. Ӕмӕ йӕ Париж дӕ зӕрдыл куы рлӕууы, уӕд арӕхдӕр цы рымысыс?
Ну, бирӕ, бирӕ цыдӕртӕ дзы рымысӕн и. Ӕрбайдай парк Тюильрие, байдай ӕмӕ гал- галерей Лафайет, да? уыдон ахӕм бынӕттӕ сты, ӕмӕ сӕ бирӕ зонгӕ дӕр нӕ кӕнынц, ерады кой нӕ кӕндзӕн, Лувртӕ ӕмӕ музей Дарсе или музей Жоржа Помпиды уыдӕттӕ алчидӕр зоны ӕмӕ сӕ федта нӕ, фӕлӕ уымӕй уӕлдай дзы ойбӕрц бынӕттӕй Ахамед ма уыдис, ардӕг куы цыдтӕн, уӕд мын-иу хорз ӕрдхорд. Уыцы бон нӕ кӕмдӕм дӕр бадзырдтам адӕммӕ, асмынӕдтӕ мӕ фенон, ӕмӕ мын мӕнӕ ам дын фӕндаггаг ӕхца. Ӕмӕ мын, ну, фӕндаггаг нӕ, фӕлӕ мын дзӕбӕх ӕхца ӕвӕрдта. Мадам, мын ӕм Парижи уистӕ ныфыс кӕн. Ӕз ӕн дын ницы скӕнон, мадам. Мӕнӕ махуӕттӕ, махуӕттӕ Париж, мӕ зонгӕ, уый та цы хоныс махуӕттӕ, мадам? Мӕнӕ 1712 ӕм уырдӕм нӕ бахӕццӕ сты хъазахъ. Ӕмӕ ссардтон ӕм

Хӕрзаг сӕрыстыр у ныр, ныр. Уый ӕхсызгон ӕз дӕр дӕм хъусыны мӕ раззагӕй гыццыл адӕймаг хӕлӕг дӕр кӕны. Уӕвгӕ Париж фенын ӕмӕ ӕппӕт уыцы рӕсугъддзинӕдтӕ, рагон царды ӕвдисӕнтӕ, архитектурон цыртдзӕвӕнтӕ, уый кӕддӕриддӕр цымыдисаг у. Чидӕр мын афтӕ зӕгъы, Уый фӕстӕ мӕ, дам, цӕй-цыйы Парижы хорзӕй цы низ чъизи, дам, ницы дзы и хорзӕй иутӕ, йеддӕмӕ цы дыртыл мызын, кӕм уыдтӕ, куы Парижы. Къӕхты бынмӕ зӕн касты афтиддӕр мӕ чъизи федтай. Зӕндзыст та цӕмӕдӕр дыууӕ мӕй фӕдӕн мӕ дзы нӕ федтон чъизи. Уымӕн мӕ зӕгъынмӕ нӕ кастӕн, фӕлӕ дистӕ кодтон йӕ архитектурӕйы, йӕ алыхуызон диссаджы хӕдзӕрттӕм уӕлдӕфӕй. Дӕхи загъдау, чи цӕмӕ кӕсы, уый уӕдӕ, уӕдӕ афтӕ.
Йӕ архитектурӕйы кой скодтай ӕмӕ та нӕ бафӕрс кӕнай, кӕд нывгӕнӕг дӕ, уӕддӕр архитектурӕимӕ ӕмӕ архитектурон цыртдзӕвӕнтимӕ ныртӕккӕ ӕнгом баст дӕ. Цӕмӕн, зӕгъгӕ, куы бафӕрсӕм, уӕд уый дӕр хуымӕтӕг дзуапп раттӕн ис. Дӕ фырт рамбылдта грант мыггаджы мӕсыг. Уый размӕ та уӕ мыггаг сног кодтой мӕ сарӕзтой уӕ фыдӕлты зӕххыл уӕ мыггаджы мӕсыг. Ды дӕрӕм цыдӕр бар дарыс? Ӕвӕццӕгӕн. Цавӕр? Стыр ӕвӕрӕнон бахастӕй. Мӕхи куы хъуыды кӕнон, Ерымӕ Хъусын нӕ, нӕ хистӕртӕ иу хъуыстон исты хызы, нӕ мыггаг мӕсыг конд куы рцӕуид ногӕй. Ну, кӕй зӕгъын хъӕуы, цард цӕуы ӕмӕ бирӕ мӕсыг, бирӕ нӕ, фӕлӕ иууылдӕр хӕлд ӕрцыдысты алы хъуыддӕгты тыххӕй. Ӕмӕ уый рагӕй дӕр мӕ зӕрды уыд исынмӕ, фадат куы фӕци. уӕд бавдӕлдыстӕм нӕ мыггаг ӕмӕ мӕнӕ нӕ бабар кодтой, цӕмӕй проектыл дзӕбӕх бакусӕм. Мӕ афӕдз фӕагуырдтам, иуырдыгӕй чи йӕ скӕна рӕстмӕ, тӕккӕ налӕхъӕн кусджыты, дурӕй чи самайа ӕцӕг ирон мӕсыг, Агурын байдта. Иннӕрдыгӕй архивтимӕ куыстам, уӕдӕ уырдӕм ӕрхуыдтам этнографтӕ, историктимӕ ныхас кодтам, архитектортимӕ, ну, растдӕр куыд уыдзӕн, хуыздӕр куыд уыдзӕн. Уӕдӕ къамты, зӕронд къамты баззади, куыд аивди мӕсыг, афтид хъӕуы фидауц, нӕ фӕрнӕхъӕн комы фидауц уыдис. Ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ йӕ фундаметмӕ уыди дӕс азы размӕ ма дзы йӕ йӕ бинаг дуртӕ уыдысты афтиддӕр. Ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ сбӕрӕг кодтам, хъуамӕ цӕййас уа мӕсыг, цавӕр уыди. Ӕмӕ куы зӕгъын, афӕдз фӕкуыстам, сметӕтӕ дӕр скодтам, алцыдӕр. Ӕмӕ йыл уый фӕстӕ кусын байдыдтам, сарӕзтам ӕй, ссардтам, чи йыл бакуса, ахӕмтӕ, нӕ хиуӕттӕ, ирӕттӕ, мӕнӕ Ома, дурӕмӕйджытӕ?
О, Уӕллаг Балтайӕ. Ма сын фыццаг сӕ куыст федтон, уӕд мӕ зӕрдӕмӕ нӕ фӕцыдис, мӕ та ӕндӕртӕ баидтон агон. Уӕдӕ Дагестанӕй, мӕнӕ мӕ хъӕлӕ иннӕтӕ куыстыты дӕр куы федтон, нӕ уыдон Ну, ӕртӕккӕ... Хицӕн кӕнынц, нӕ?
О, стӕй раздӕр уыдон дӕр кӕддӕр ӕвӕццӕгӕн зыдтой, фӕлӕ ӕртӕккӕ чи кусы, уыдон мӕнӕ кӕцӕй сӕ тоной дӕр зонгӕ дӕр нӕ кӕнынц, мӕ тагъд-тагъд мӕнӕ батъӕппытӕ кӕнын цыдӕр. Мӕ доны куыстдӕр куы федтон, уӕд фыццаг нӕ бамбӕрстон, фӕлӕ хуыздӕр куы нӕ ссардтон, уӕд та сӕ ногӕй бацыдтӕн. Мӕ зӕн Уый афтӕ мӕ афтӕ зӕн, дӕлӕ уыцы мӕсыг скодтат, нӕ зӕн, уый афтӕ цӕмӕ скодтат? Мад ам нын цы загътой, уый дам сын сарӕзтам. Уыдон, дам, фӕндыди, мӕнӕ дзы цӕмӕй метры мӕрдӕг пластиковый рондзгуытӕ сӕвӕрӕм, вообще дӕр ахӕмтӕ. Мад ам сын уыдон сарӕзтаиккам. Мӕ сӕ мад равдыстон проект, зӕгъ, мын ахӕм саразыстут. Ма фӕракӕ-бакӕтӕ кодтам, мадам, саразыстам. Ӕмӕ Фыццаг этаж куы уыдтам, уӕд сын ӕй фӕстӕмӕ ӕртӕ хатты райхалын кодтон.
Цӕмӕн? Уымӕн ӕмӕ кӕмдӕр дзы хъӕндзинӕдтӕ уыди. Ӕз дӕр, ӕз дӕр ӕй фыццаг ничи зоны, мӕсыг, мӕсыгтӕ куыд уыдыстой. Ӕз куыд нывгӕнӕг, афтӕ Гцъермӕ кӕцы комы нӕ ныв кодтам мӕсыгтӕ, мӕ ӕнхъӕлдтон сӕ зонын, ӕз дӕр цавӕртӕ уыдысты мӕ куыд уыдысты, фӕлӕ. Фӕлӕ дзы уыйбӕрц цыдӕр фӕзилӕнтӕ ис ӕмӕ цыдӕр гыцъыл нюанстӕ. Мӕ уыдон куы нӕ зонай, нӕ уӕд дзы хорзӕй ницы рауайдзӕни. Ӕмӕ мӕ ныртӕккӕ бирӕты фӕнды саразын, уже аразын чидӕртӕ, мӕ афтид мӕнӕ мӕнӕ нӕм ӕхца ис, ӕмӕ ӕртӕккӕ нытътъӕпп кӕндзыстӕм, зӕгъгӕ. Фылдӕр хӕттыты дзы рауайы бынтон ницӕййаг. Ӕмӕ Цыбыр ныхас, сымахӕн фӕрӕстмӕ, нӕ? Хосгонд ӕрцыди, архивон ӕрмӕджытӕм куы кӕсай ӕмӕ кӕй сарӕзтат, уыимӕ куы абарат, уӕд. Афтӕ зӕгъӕн ис ӕмӕ мӕнмӕ гӕсгӕ хуыздӕр ничима сарӕзта. Уымӕн ӕмӕ аразынц алыгъзӕттӕ, стырдӕртӕ дӕр аразынц, къаддӕртӕ дӕр. Фӕлӕ йӕм лӕмбынӕгдӕр уыцы фарстамӕ тынг лӕмбынӕг ӕркӕсын хъӕуы. Ӕмӕ йӕм

мӕсыг. Ай фондзуӕладзыгон мӕсыг у, йӕ сӕрыл та, ну, коммӕ кӕсӕн бынат афтӕ зӕгъӕн ис.
Сымах дзы фӕнд кӕнут этнокомплекс саразыны, цӕмӕй рагон цард ӕвдисӕг уа, уый тыххӕй. Ныридӕгӕн дӕр уӕм бирӕ турист дӕр бацӕуы. Ныридӕгӕн дӕр мӕ куы зӕгъын, фыццаг мӕнӕн бабар кодтой, фыццагыл ӕз куыстон, мӕ Ӕртӕккӕ мӕ фыртыл байдта кусын фылдӕр. Цӕмӕн афтӕ, ӕвӕццӕгӕн, фӕфӕрсынц мӕн ӕмӕ, ӕвӕццӕгӕн, ӕз дӕр мӕ фыдӕй рахастон. Мӕ фыд дӕр ӕртиссӕдз азы размӕ Уыналы скъолайы сарӕзта этнографон музей. Йӕхӕдӕг кӕд историк уыди, уӕддӕр аивадмӕ тынг Тынг ӕргом здӕхта. Стӕй историкмӕ дӕр, куыд историк, афтӕ мӕ йӕхӕдӕг уыди скъолайы директор ӕмӕ дзы сарӕзтай ахӕм музей. Уый фӕстӕ мах мӕнӕ ласт аз куы цыдис, уӕд ралыгъдыстӕм уырдыгӕй. Хистӕр хо фсымӕртӕн, ну, ахуыр кӕнынмӕ фадат нӕ уыдис, у мӕ уже Мах разы стӕм ӕмӕ афӕдзы фӕстӕ скъола дӕр сыхгӕдтой ӕмӕ дзы цыдӕриддӕр уыдон фӕйнӕрдӕм фӕхӕст сты. Ома, зӕгъӕн ис, ды ахӕм сыгъдӕгзӕрдӕ адӕймаг дӕ ӕмӕ цӕстуарзон. Ӕмӕ ӕртӕккӕ цы этномузей байгом кодтат, уый уӕ зӕрды ис, цӕмӕй дзы адӕм мӕнӕ пайда кӕной, кӕсой, зоной, ахуыр кӕной? Иу хатт мӕ зӕгъын нӕ сарӕзтам ӕй ӕнӕкъӕмыггагӕй. Йӕ бон кӕмӕн цас уыди, сомӕй ӕххуыс кодта, чи куыстӕй, чи хцайы фӕрӕзӕй, чи цӕмӕй, ӕмӕ иумӕйагӕй сарӕзтам. Ӕппӕты фыццагдӕр афтӕ баныхас кодтам, ардӕм мах афтид мӕсыг нӕ уыдзӕн, нӕ, фӕлӕ дзы уыдзӕнис, мӕнӕ кӕм рымбырд уой, кӕстӕртӕ кӕдӕм цӕуой, кӕрӕдзимӕ куыд зонгӕ кӕной. Стӕй афтид мыггаг нӕ, фӕлӕ иннӕтӕ дӕр куы цӕуой, нӕ, уӕд уымӕй хуыздӕр цы ис, сӕ фыдӕлты фарнимӕ цӕмӕй зонгӕ кӕной сӕхи. Уырдӕм куы бацӕуынц кӕстӕртӕ ӕмӕ сӕ дзы кӕрӕдз баскӕнынц, ӕмӕ сын сӕ цӕстытӕм кӕс нӕ, уӕд ӕндӕр цӕстӕнгас сын вӕййы. Сӕхимӕ мӕнӕ сӕг лӕгтӕ ӕркӕсынц, мӕнӕ сӕ фыдӕлты фарн сӕ цыма бацыди. Мӕ йӕ бамбарынц, мӕнӕ мах уый фӕстӕдӕр мӕ сывӕллӕттимӕ куы рбацон, мӕ куы радзурон, мӕнӕй нӕ нӕ фыдӕлтӕй афтӕ цардысты, нӕ фыдӕлтӕй ахӕм хъӕбатыртӕ уыдысты. Мода иннӕ мыггӕгтӕ дӕр, уымӕй уӕлдай иннӕ адӕмы хӕттыты дӕр бацӕуынц, мӕ дон дӕр фӕдистӕ кӕнынц. Ӕмӕ уыдонмӕ дӕр цыдӕр ахӕм ӕнкъарӕнтӕ фӕзыны, цӕмӕй дарддӕр дӕр уыдон дӕр истытӕ кусой. Мӕ ном куы цӕуой адӕм, Уым Жереси, хорзӕттӕ ӕмӕ гӕсгӕ ницы. Ӕмӕ дӕумӕ гӕсгӕ ирдӕбон афтӕ загътай, ома, дам, фӕсивӕд се уынгтӕ дӕр, се уынгты конд дӕр аивын, сӕ цӕстӕ дӕр цӕхӕр калынц, уый хӕхбӕсты ахӕм тых ис? Ӕви уы нал ахӕм бынат у, ӕмӕ адӕймаджы тыхыл тыхы фтауы, йӕ лӕгдзинад фидардӕр кӕны? Ӕви фыдӕлты зӕхх ахӕм Дадзинты йӕ ахӕм тых бауадзы. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, хохы цӕгӕрн дӕр уӕлдӕф и. Фыдӕлты фарны адӕмӕй адӕймагӕй ӕмбарын байдайы цӕгӕрн. Ӕмӕ ма йыл мах дӕр куы кувӕм, ма йыл кархайӕм, нӕ, уӕд афтид мах кӕстӕртӕн нӕ, фӕлӕ иннӕтӕн дӕр агъаз кӕндзӕни. Ӕмӕ мах уже махӕй ӕмбарӕм, ёсы хъуыддаг ис. Ма у зивӕды фӕдзӕхсут, нӕ? О, да.
Дӕуӕн Уыналы ис хӕдзар, арӕхдзывӕй ис, нӕ?
О? Цы дӕлвӕсы уырдӕм? Гъеруырдыгӕй куы рацыдтӕн, кӕрдӕбоны мӕй загъд уынӕст азмӕлд цыдис мӕ мыл дыууиссӕдз азы куы рацыди, уӕд фӕстӕмӕ мӕ уыцырдӕм Мӕ къӕхтӕ хӕссын баидтон. Мӕ куыдфӕстӕ ма арӕхӕй арӕхдӕр цӕуын баидтон, мӕ дзы уый фӕстӕ, фӕстӕмӕ зӕхх балхӕдтон, мӕ дзы хӕдзар сарӕзтон дачӕ. Ӕмӕ ӕртӕккӕ гыддӕр мын гӕнӕн фӕвӕййы рӕстӕг афтӕ уырдӕм ацӕуын, ӕмӕ уым зӕххимӕ дӕр кусыс, уӕдӕ бӕлӕстӕ куы ныссадзай ӕмӕ донмӕ куы зилай, уый дӕр адӕймагӕн ахӕм ӕнцондзинад нӕ дӕтты ӕмӕ диссаг. Ӕмӕ дӕумӕ гӕсгӕ адӕймагыл азтӕ куы рацӕуы, уӕд фӕстӕмӕ йӕ фыдӕлты зӕхмӕ цӕмӕ тырны? Ӕрыгонӕй ӕндӕр бӕстӕтӕ фенынц, цард бавзарын, фӕлӕ иуцасдӕр рӕстӕг куы рацӕуы, уӕд дӕ зӕхх, фыдӕлты зӕхх, йӕхимӕ хоны, дзур дӕм. Цӕмӕн афтӕ рауай? Ӕз мӕхӕдӕг дӕр арӕх фӕхъуыды кӕн, цӕмӕн афтӕ рауай, фӕлӕ ӕвӕццӕгӕн царды афтӕ уымӕ Зонд ӕрбацӕуы. Ӕрыгон кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, хъуамӕ фена. Цард хъуамӕ фена, иннӕ бӕстӕ куыд цӕрынц, уый дӕр фена, алцыдӕр хъуамӕ фена ӕмӕ тырны размӕ Дӕхӕдӕг куыд загътай цард фильмы. Фӕлӕ уже цард фильмӕй. Гӕр жей кабар нӕ мӕнӕ дӕ бон нӕхи горӕты кой ма нӕ кодтам. Ӕз равдыстытимӕ куыдтӕн Франци дӕр, Германи, Голланди, Бельги, Люксембургӕ, Италиямӕ иннӕрӕтты. Уӕдӕ алы хатт дӕр уыл фӕхъуыды кӕн. Мӕнӕ цы диссаджы бынӕттӕ. Мӕ махмӕ та цӕмӕй взӕрдӕр у? Мах горӕт ӕппындӕр ӕвзӕрдӕр нӕм къаддӕр у, фӕлӕ дзы ахӕм дзӕбӕх бынӕттӕй мӕ диссаг. Уӕдӕ нӕ хӕхтӕ та? Мах хӕхтӕн вообще дӕр абарӕн, абарӕн нӕй. Ӕмӕ ма сӕм гыццыл куы базиликкам, мӕнӕ дзы гыццыл фадӕттӕ куы скӕниккам, уӕд махӕй диссагдӕр никуы у. Ӕмӕ ууыл архайын хъӕуы тӕккӕ гӕнӕн цы ис уымӕй. Ды дӕ гыццыл ӕвӕрӕн бахастай нӕ уыцы хъуыддагмӕ, уавӕр аивынӕн, фӕрӕсугъддӕр кӕнынӕн, фӕсивӕды хъомыладӕн, этнографион музейы кой кӕнын. Фӕлӕ ма уымӕй уӕлдай дӕ фыд бинонты хистӕр ӕмӕ уым дӕр ӕнхъомыладон куыстӕй, ӕвӕццӕгӕн, нӕй. Куыд дӕм кӕсы, дӕ фыртӕн раст зонд кӕй амыдтай, уымӕ гӕсгӕ ныллӕууыд уый дӕр уыцы фӕндагыл ӕмӕ Машукмӕ дӕр ацыди, этнографион музейы проектор бацӕттӕ кодта, уӕдӕ грант дӕр рамбылдта, суанг ма нӕ бӕстӕйы президент дӕр йӕ цӕст ӕрӕвӕрдта йӕ проектыл, йӕ зӕрдӕмӕ фӕцыди.
Ӕз нӕ архайдтон ууыл, цӕмӕй уый дӕр уыцы фӕндагыл слӕууа. Фыццаг уый дӕр ныв кодта, мӕнӕ мӕ лӕппу дӕр мӕ чызг дӕр фесты аивӕдты лицей. Фӕлӕ Дыууӕ дын сты, нӕ? О, фӕлӕ чызг пианинӕйыл цагъта. Бирӕ хӕттыты-иу конкурсеты дӕр лауреат сси, фӕлӕ уый фӕстӕ финансырдӕм йе ргом аздӕхта. Йе ргом аздӕхта ӕмӕ тӕккӕ уыцы фӕндагыл кусы. Лӕппу та ныв кодта Гыцълермӕ дӕр. Уый фӕстӕ дӕр мӕнӕ нывгӕнджыты училищӕм бацыди, фӕлӕ куы бамбӕрста, науӕд ну, дизайным хӕстӕгдӕр у, зӕгъгӕ, уӕд Мӕскуи академимӕ бацыди, дизайнерской академии имени Строганова. Ӕмӕ уый куы фӕци, уӕд Ӕвӕццӕгӕн, туг уӕддӕр туг у, нӕ? Мӕнӕ цӕуыл куыстам раздӕр, нӕ? Ай ууыл дарддӕр кусын бӕйттӕ. Ӕмӕ ссыди, кӕдмӕ йын мӕ скидӕр уыди фадӕттӕ, уым цыдӕр куыстытӕ кӕнынмӕ. Фӕлӕ йӕ диплом куы кодта, уӕддӕр загъта, Иосы, мӕнӕ комплекс дам чи у, уый дарддӕр бакусын хъӕуы. Нӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, фӕрӕзтӕн уыйбӕрц нӕй. Мыггагмӕ дӕр ма Тынг зын ӕнцыди. Лӕууыди цалдӕр азы, уыджы дуар дӕр нӕ уыди, фос дзы ривӕд кодтой, мӕрдӕг кӕндтӕй баззади. Йӕ мӕ загъта, бакусын дарддӕр хъӕуы, бакусын хъӕуы, ӕмӕ уӕд ныффыста, проект ныффыста, цӕмӕй уыцы мӕсыджы этнографон музей саразӕм уый тыххӕй. Уымӕ уыцы хцатӕй, ну, уымӕй уӕлдай мӕнӕ дуар дӕр, къаддӕр ну, это ворота дӕр, дуар дӕр. Кулдуар дӕр. Кулдуар дӕр скодта ӕмӕ уыдон дӕр ахӕм дзӕбӕх хайып рауадысты. Ӕмӕ сӕ куы равдыстой Мӕскуыйы, уӕд Путин загъта, хъамыдӕнӕй ӕз дӕр фенон, зӕгъгӕ. Ӕмӕ йын ӕй нырласын кодтой фӕстӕ Пятигорскмӕ, мӕ Путин уырдӕм куы ссыдис, уӕд Мэлем. Мӕ, мӕ лӕппу йын радзырдта, уыдис ахӕм, мӕнӕ музейты дӕр нӕм баззади, ахӕм дуӕрттӕ уыдис, ну, ирӕттӕм ахӕм хъуыды ис, мӕнӕ уазӕг Уӕлдайдӕр кадджын уазӕг куы рбацӕуы, уӕд ын кусарт акӕнынц. Ӕмӕ цалынмӕ кусарт кӕнын, цалынмӕ фыцгӕ кӕны, уӕдмӕ йӕ бакуыдтой. Уыцы дуармӕ ме алчидӕр йӕ йӕ йӕ къухфыст ныууагъта. Мӕ Путинӕн куы радзырдта, уыимӕ, дам, кӕд гӕнӕн и, уӕд ӕхсызгонӕй ды дӕр куы ныууадзис дӕ къух. Йӕ къух сывӕрдта.
Ӕхсызгон ын уыдаид, не?
Ахӕм кады аккаг сси. Йе ркӕд уый размӕ хъомылады кой скодтам, ома ды дӕхӕдӕг дӕ цоты куыд сӕ къӕхтыл куыд слӕууын кодтай, уӕд дӕу та гыццылӕй сӕулӕхуыр кодтой. Нартӕм цы зонд ис, уый дӕ гыццылӕй рахастай? Ӕви цардвӕндагыл алыхуызон уавӕртимӕ ӕмбӕлгӕйӕ дӕхӕдӕг ӕрцыдтӕ уымӕ?
Науи мӕхи куы зонон, ӕрмы ныв кӕн. Ӕмӕ куыд бамбӕрсон, афтӕмӕй мӕ фыд сабыргай-сабыргай нӕ уыцырдӕм арӕзта. Ӕрӕй куы рхъуыды кӕн, ныр та ӕз мыл куы цыди, уӕд къул мелтӕй танкы сныв кодтон. Ныр дзы цы скодта, нӕ ӕмӕ йыл айны Афтӕ йыл дистӕ кӕнын байдта мӕ фыд. Мӕ сыхӕгты йеддӕм фӕдзырдта, мӕнӕ дам цы диссаг, мӕ та мӕ иу ногӕй сныв кӕнын кодта. Стӕй мын цыппар аз куы цыди, уӕд бирӕгъы сныв кодтон. уыди нӕм гауыз, красная шапочка. Ӕмӕ йӕм цы бирӕгъ уыди, йой сныв кодтон. Ӕмӕ та загътой, мӕ та мын иуӕй ногӕй сныв кӕнын кодта. Мӕ та ногӕй, мӕнӕ цы диссӕгтӕ. Мӕ ӕвӕццӕгӕн мӕхиуыл ӕрӕууӕндыдтӕн.
Мӕ иу иннӕ сывӕллӕттӕн алы лӕвӕрттӕ кодтой, нӕ уыди, махӕн та лӕвӕрттӕ кодтой алыхуызон кърандӕстӕ, ахорӕнтӕ, альбом. Стӕй ма уыцы заманты Истам журнал «Огонек». О. Кӕд ма хъуыды кӕсой, дзӕбӕх журналдимӕ дзы астӕуӕй иу уыди ӕппӕт дунейы музейты цы нывтӕй, уыдоны къамты. Мӕ, мӕ фыд уыдон ӕмбырд кодта. Ах, мӕн йӕ бӕрц нӕм дзы стыр стопкӕ уыди, мӕ-иу алы хъӕзтыты бӕсты-иу Ёдоммӕ кастыстӕм. Мӕ-иу нын сӕвдыста, ацы ныв цы у, чи йӕ скодта, ӕмӕ цӕй номыл конд у, нӕ, мӕ уый сӕры нӕ баззайы. Уӕдӕ-иу мӕ фыд хос куы карста бӕлӕсты бын. Уӕд-иу мӕ ом схӕссын кодта кӕрдӕджы, нӕ, мадам, ма мӕнӕ кӕс дидинджытӕ, нӕ, алыхуызон дидинджытӕ, цы хызтӕ сын и, ӕмӕ къӕдзӕхты къӕдзӕхтӕм ка кӕсай дидинджыты, ахӕм цыдӕртӕ йеддӕмӕ не мбарын кодта, кӕд фидауынц иумӕ, бӕлӕстимӕ, мӕнӕ дидинджытӕ цы тынг рӕсугъд сты. Ӕвӕццӕгӕн, уымӕ гӕсгӕ.
Эстетикон-хъомыладон куыст ын кодта, нӕ? Стӕй ма сыл фӕхъуыды кӕн, гыццылӕй ӕрмӕ-иу кӕй рӕзтӕн, уӕддӕр. Хъуыды кодтон, йоу, нӕ мӕнӕ йой мӕ сӕрӕй никуы хызти. Мӕнӕ мӕ бин, мӕ фыдӕлты, мӕ ныййарджыты, мӕ мыггаг куыд ма счъизи кӕнон ме взӕргъдӕй, хъуыддӕгтӕй. Мӕ йой никуы ферох кодтон. Ӕвӕццӕгӕн ӕртӕккӕ кӕстӕртӕн дӕр уый куы уӕд фыдбылыз дӕр не скӕндзысты ӕмӕ ӕдылызонддӕр сӕ сӕр нӕ уыдзӕн. Ӕмӕ сын уый куыд ӕмбарын кӕнын хъӕуы? Йӕ рафты зӕгъыс ме, ды дӕхӕдӕг ӕмбӕрстай. Фӕлӕ йӕ чи не мбары, уыдонӕн та куыд бамбарын? Чидӕриддӕр цӕуы Уналмӕ мӕ Иосы музейы фены, Иосы рагон дзаумӕттӕ мӕнӕ куыд цардысты, мӕ уыдоны ахъары, фыдӕлты фарн цы ахъары, ӕмӕ йодон ӕндӕр ӕндӕр зондимӕ, ӕндӕр цӕстӕнгасимӕ ацӕуын сырдыгӕй. Уый мӕнмӕ гӕсгӕ уый ахсджиагдӕр хъуыддаг у. Гыццыл раздӕр райдыдтам дӕ фыды кой кӕнын, дӕ ныййарджыты кой кӕнын. Ӕмӕ сӕ ныр куы рхъуыды кӕныс, уӕд дӕ цӕмӕй фӕндид уыдоны бафӕзмын? Цавӕр миниуджытыл хӕстыдысты?
Мӕ мад дӕр, мӕ фыд дӕр уыдысты ахуыргӕнджытӕ. Мӕ мад дыууиссӕдз азӕй фылдӕр фӕкуыста уый дӕр
хъӕуккаг скъолайы. Мӕ фыд дӕр уыди историк, директор скъолы. Ӕмӕ ныхасӕй цы зыдтой, уый сӕ кӕстӕртӕн дӕр амыдтой.
Уый сӕ зонындзинӕдтӕй ӕвӕццӕгӕн нӕ, фӕлӕ сӕ миддунейы та, сӕ миниуджытӕй.
Махӕ куыстуарзон уыдысты. Гӕр уыцы заман дӕр ахуыргӕнӕг кадджын уыдис, фӕлӕ стыр ӕхцатӕ нӕ куыста, мӕнӕ хӕдзӕрттӕ йеддӕ скӕнынмӕ. Мӕ уымӕ гӕсгӕ фос дӕр дардтой, алы куыст дӕр кодтой. Уӕдӕ Уналы уыцы заманы уыди дыргъдӕттӕ, ӕмӕ-иу алчидӕр уым ӕнхъӕлмӕ касти, мӕнӕ дыргъ дӕр ӕмбырд кӕндзынӕн, ӕмӕ-иу йӕ донӕй бакуыстой. Донӕй дӕр-иу дӕр хсатӕм. Бон дӕр гыццыл куыст нӕй, дыргъдӕттӕм дӕр зилын, фосмӕ дӕр. Уӕд ӕртӕккӕ куы фӕзӕнц, нӕ мӕнӕ зын у, мӕнӕ бинонтӕ дӕр, стыр бинонтӕ куыд скӕнон. Зӕй куы рхъуыды кӕнын, нӕ уӕд-иу мӕ мад-иу Доны былӕй зымӕджы дон хаста ихты сӕрты, цӕй уӕд, цӕй доны хӕтӕлтӕм ӕндӕртӕ уыди. Ӕмӕ-иу куыддӕртӕ амӕлттӕ кодтой, уӕдӕ сугтӕ цӕттӕ кӕнын хъуыди, фосӕн хӕринӕгтӕ кӕнын хъуыдис ӕмӕ
Афтӕмӕй цал сывӕллоны схастой? Ӕхсӕз сывӕллоны схастой. Ӕз се ппӕты кӕстӕрдӕн. Фӕлӕ йӕ хъуыды кӕнын, цы зын уавӕрты цардысты иууылдӕр, уый. Фӕлӕ кӕрӕдзи уарзгӕ цардысты. Ӕгъдауджын уыдысты. Гыццыл раздӕр афтӕ загътай, ома, дам, мӕ мад карз уыди. Тызмӕгдӕрӕй схонӕн ис. Цӕмӕй уыди афтӕ, ома цӕмӕй бӕрӕг уыди, карз ӕмӕ тызмӕг сылгоймаг кӕй у, уый.
Ма-га, куыд дын ӕй зӕгъын, цӕмӕй бӕрӕг уыди, фӕлӕ цӕдӕр карз уыди, тынг, тынг домаг уыди. Уый дӕр ма хъуыды кӕнын, ме нырма ӕрбайдтон ӕмбарын, бацӕм мӕ кары куы бацыдтӕнӕд, сымах, дам, куынӕ бахӕрат, нӕ? Фӕлӕудзыстут, дам, сымах, уӕртӕ дам уал хъуццыты, сӕгъты кӕнӕ ды къӕбылайы дӕр бафсадын хъӕуы. Сымах уый фӕстӕ иумӕ мӕ ахӕм зын каст чи зӕгъы, мӕнӕ зӕн йӕ цотӕй зӕн зынаргъдӕр сӕвӕццӕгӕн. Уый та ӕмбӕрста, фӕлӕ уыдон гомыг фос нӕ, уыдон ницы мбарынц. Мӕ уыдонӕн уал раттын хъӕуы. Йе ртӕккӕ ӕз дӕр афтӕ дӕн. Йе ркрай хъалвӕймӕ дӕ мӕ куы ракӕсын, уыналы мӕ меди. Ну, къӕбыла цалдӕр тӕрхъусы. Ма куы сыстын нӕ зӕн чай кӕна зин исты хай, ма кахъды кӕн, фӕлӕ уыдон куы нӕма бахордтой, уӕд куыдӕй? Мӕ фыццагдӕр куы ницма ма, мӕ фӕстаг дзул къӕбӕрдӕр уыдонӕн ратдзынӕн, ӕз истытӕ кӕндзынӕн. Ма раздӕр та уый дӕр, ӕвӕццӕгӕн. Ӕнӕуи та дӕхӕдӕг цавӕр зӕрдӕйы хицау дӕ, фӕлмӕн зӕрдӕ? Уый. Ӕрхӕндӕг. Уый ӕндӕр исчи зӕгъдзӕн? Ӕз дӕр... Дӕхӕдӕг дӕ хорз ӕмӕ де взӕрме ниуджытӕ нӕ зоныс?
Иу ныхасӕй, мемӕ дӕр ӕнцон нӕу. Аивады кусджытӕ сӕхи цыдӕр ӕнахуыр сӕрызонд Сӕхи дунейы цӕрынц. Ӕмӕ нӕ бирӕтӕ нӕ фембарынц. Мах дӕр бирӕтӕ нӕ фембарӕм. Ӕмӕ нын уӕд зын нӕ уыди бинойнаг ссарыны? Кӕд ахӕм дӕхи дунейы цӕрӕг дӕ, уӕд? Амонд куы уа, уӕд ӕй ссардзынӕ. Бирӕ взӕрстӕй?
Ага, взӕрстон фыццагӕн. Растдӕр зӕгъгӕйӕ та гыццыл фӕбӕлвырддӕр кӕндзынӕн, цавӕр миниуджытӕм гӕсгӕ ӕвзӕрстӕй дӕхицӕн бинойнаг цавӕр хъуамӕ уа ирон сылгоймаг дӕ хӕдзары ӕмӕ ӕмткӕй райсгӕ?
Фыццараздӕр ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ дӕ зӕрдӕйы хъуамӕ бамбарай нӕ ӕмӕ уый фӕстӕ та уӕд уызе хъуыды кӕны, гьама йӕ ацы сылгоймаг мӕнӕй уым дӕр сарӕхдзӕни, исӕн мӕнӕй уыцы миниуджытӕ. Иу ныхасӕй, ирон сылгоймагӕн цы мбӕлы, иуӕдӕттӕ кӕндзӕни, уый дӕр ӕви нӕ кӕндзӕни, мӕгьау куыд дын ӕй зӕгъон? Фӕлӕ фыццаджыдӕр загътай зӕрдӕйы ӕвзарыны, ома хъуамӕ дӕ зӕрдӕмӕ фӕцӕуа. Ӕмӕ уым куыд нывгӕнӕджы цӕстӕй, афтӕ кастӕ чызджытӕм. Ӕви ӕндӕр исты домӕнтӕ уыди? Ныр дӕр нывгӕнӕджы Жена?
иу мӕ Аивады кусджытӕ рӕсугъддзинадмӕ тырнынц, ӕмӕ зӕгъын, кӕд, миййаг, ды дӕр рӕсугъд, бӕрзонд, хӕрзконд, кӕнӕ ӕндӕр цавӕр ӕддаг бакастӕй? Нӕ, мӕнӕ мидӕгӕй цы у, нӕ фыццагдӕр уый, йӕ уд цы у ӕмӕ йӕ уд цӕмӕ тырны. Фыццагдӕр уый, уый фӕстӕ дзы бакастдӕр куыд уа, ӕндӕр мӕнӕ цӕхӕртӕ калы, уый уымӕй ницы пайда и. Ома, рӕсугъддзинад у ӕрмӕстдӕр аивады бар кӕнӕм, нӕ?
Аивады рӕсугъддзинад цы у? Аивады рӕсугъддзинад уый
дызӕрдыггаг у. Уӕдӕ ӕцӕг аивады рӕсугъддзинад ницы роль хъазы афтӕ зӕгъӕн ис. Ӕцӕг аивады ӕндӕр ӕнкъарӕнтӕ, ӕндӕр хъуыдытӕ, цӕмӕй мӕнӕ зӕрдӕмӕ ныххиза кӕнӕ адӕймаджы исты ӕнкъарӕнтӕ схъазын кӕна, или исты мӕнӕ зындзинады кой ракӕнай. Ӕндӕр рӕсугъд рӕсугъд хъуыдытӕ мын бамбӕрстай, ома нывты ӕмӕ аивад хъуамӕ гуырын кӕна алыхуызон ӕнкъарӕнтӕ нӕ адӕймаг хъуыды дӕр хъуамӕ кӕна, кӕмдӕр чи зоны цӕссыг дӕр ӕруадза, стӕй куы ацӕуа, уӕд ма йемӕ исты зонд дӕр рахӕсса. Дӕумӕ куыд кӕсы, ды нывгӕнӕг, дӕ нывтӕ йой хӕссынц, ӕрдӕбон дӕхӕдӕг кӕй ранымадтай?
Архайӕм. Иууыл ӕцӕг нывгӕнӕг нӕ хъуамӕ фыццагдӕр иууыл архайа. Мӕнӕ ӕрдӕбон арт качет кой скодтам. Уым Уымӕ ртӕккӕ арӕх нӕ ахизын уыцы хъуыдытӕм нӕ, фӕлӕ ууыл уыцы нывтӕ кодтон. Уӕддӕр ууыл хъуыды кодтон. Ууыл хъуыды кодтон, мӕнӕ рӕсугъд уыдзӕн ис, мӕнӕ кӕйдӕр зӕрдӕмӕ фӕцӕудзӕн. Фӕлӕ дзы исты хъуыдытӕ бавӕрын, цӕмӕй мӕнӕ чи йӕ фена, уымӕй исты ӕнкъарӕнтӕ фӕзына ӕмӕ йыл хъуыды кӕнын байда, йа йӕ афтӕ цымӕ цӕмӕ у, а мӕнӕ Уырызмӕг у кӕнӕ Ацӕмӕз у Нарты Ацӕмӕз кӕнӕ Ӕфсати кӕнӕ Дзерассӕ, ӕмӕ ацы нывгӕнӕгӕй афтӕ цымӕ цӕмӕ скодта? Йӕ рафтид рӕсугъд куы уа, уӕд ӕм бакаст мӕзӕст, ой, мӕнӕ цы рӕсугъд у, мӕ дарддӕр ацӕудзыст. Фӕлӕ цӕмӕй адӕймаджы удмӕ ныххиза ӕмӕ йӕ хъуыды кӕнын байдайа?
Нывгӕнӕг дӕр, ӕвӕццӕгӕн, иннӕ рӕтты дӕр йафт.
Ӕрдӕбонӕй дӕхӕдӕг дӕр загътай, нывгӕнӕг йӕхи цавӕрдӕр ӕнахуыр дунейы цӕрыны, ды арӕхдӕр вӕййыс ныр ӕрдзы хъӕбысы, Уыналы. ӕмӕ хӕхтимӕ быдырты кӕмдӕр иунӕгӕй куы азайыс доны был, уӕд ӕрдзимӕ цавӕр ӕвзаг ссарыс ӕмӕ цавӕр сусӕг хъуыдытӕ раргом кӕныс уыдонӕн? Ну, арӕхдӕр ам вӕййы мӕ мӕ ӕрма мӕ ӕрмадзы кӕм фӕныв кӕнын у, фӕлӕ мын куыддӕр гӕнӕн фӕвӕййы, афтӕ ацӕуын хохмӕ ӕмӕ ём мӕхи ноджы хуыздӕр фенкъарын ӕмӕ ӕрдзимӕ афтӕ баиу вӕййы адӕймаг. Уӕ дзы уӕд аивады дӕр, ног цыдӕр хъуыдытӕ та сывзӕры, сӕры ӕмӕ та ног ахуырынтӕй байдайы кусын, ног хъуыдытӕ йӕм куы фӕзынымӕ, уӕд адӕймаг ӕнӕ зындзинӕдтӕ дӕр нӕ, ӕнӕ мастӕй дӕр нӕ вӕййы, кӕм цӕуылдӕр стыхсы. Ма-иу афон, цӕмӕндӕр афтӕ стыхстӕн, тынг цӕуылдӕр смӕсты дӕн. Мӕ доны был ма сдӕн. Мӕ хъуыды дӕр нӕ кодтон, мӕ афтӕ раз бац кодтон мӕ тъӕпӕн дуртӕн бырд кӕнын байдтон. Цӕмӕ сӕм бырд кодтон, уый дӕр нӕ зон. Мӕ сӕм йемӕ раластон, рахастон. Мӕ сӕр ӕртӕккӕ мӕ ӕрмӕджы куы аиккам, нӕ, ӕрмадзы.

Аивтон бынтондӕр мӕ хъуыдытӕ дӕр, мӕ сӕрызонд, ахӕм ӕнцон мын сси.
Дон цы ахаста? О, мӕ ног хъуыдытимӕ. Уӕддӕр мын гыццыл ифарсасты мӕ фарстой, фӕлӕ сӕйраг хъуыдымӕ цы базонын фӕндыди, дӕ сусӕгдзинӕдтӕ раргом кӕныс ӕви сӕ дӕхимӕ дарыс? Адӕймаг иунӕгӕй куы аззайы, уӕд бары-нӕбары кӕнӕ Хуыцауимӕ фӕдзуры, кӕнӕ йӕ алыварс цы уыны, уыимӕ. Афтӕ ӕгомыгӕй. Уый дӕр ма уый дӕр.
Ды дӕ сусӕгдзинӕдтӕ раргом кӕныс искӕмӕн? Ӕви сӕ мын арф бамбӕрзыс? Ӕрдзӕн дӕр.
Хуыцауӕн дӕр. Мах ма куыстам уӕды Алагираргъуаны нывтӕ дӕр сног кодтам. Уый фӕстӕ дӕр ма куыстам ӕмӕ ахӕм куысты куы кӕнай, нӕ уӕд ноджы тынгдӕр хъӕуы. Мӕнӕ Хуыцауыл дӕхи бафӕдзӕхсын, Хуыцауыл ӕууӕндын тынгдӕр. Ӕмӕ иу афтӕ уыд, ис ӕмӕ кусыс ӕмӕ кусыс, нӕ? Ды ӕз искӕйстӕ кӕнгӕ. Уымӕй нал цыди хъуыддаг размӕ. Ӕви адӕймаг фӕхъуыды куы фӕлӕмӕцтӕ кӕн, мӕхи хицауыл куы нӕ бафӕдзӕхстон. Ӕмӕ уӕд ныууагътон мӕ куыст, мӕ дзӕбӕх зӕрдиагӕй Хуыцаумӕ скув, дӕхи Хуыцауыл бафӕдзӕхс. Бынтондӕр хызонӕй куыст ацыди. Йӕ ӕрдзы та, ӕрдзы хъӕбысы куы уай, уӕддӕр адӕймаг йӕхи Хуыцауимӕ дӕр, ӕрдз дӕр уый дӕр ӕвӕццӕгӕн. Ой сфӕлдыста. О, ӕмӕ
ӕрдзимӕ дӕр адӕймаг Йӕхи афтӕ ӕнкъарын байдайы, ӕмӕ мӕнӕ баиу вӕййы. Дзурын дӕр нал фӕхъӕуы, фӕлӕ кӕрӕдзи афтӕ байдайын барын ӕмӕ бынтон хорз йӕхимӕ рцӕуынмӕ. Йӕ куыстдӕр уыд тынг хорз ацӕуын. Ӕнӕуый та ӕргом адӕймаг дӕ?
Мӕнмӕ гӕсгӕ ӕгӕр, ӕгӕр ӕргом. Ӕцӕгӕй?
Афтӕ ӕнхъӕл дын нӕ уыдтӕн.
Бирӕ хӕттыты. Масты хай фӕвӕййыс? О.
Нӕ хъӕуы, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ нӕ хъӕуы дзурын, мӕнӕ алы ран нӕ хъӕуы дзурын, раст цы у. Стӕй раст цы у, абон мӕм раст кӕсы, хъуамӕ дӕ сасвӕстӕ зӕгъон, раст нӕ удивизаг. Ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ адӕймаг гыццыл хъуамӕ фӕлмӕндӕр уа, хъуамӕ гыццыл йӕхиуыл хӕца ӕмӕ макӕмӕн мацы дзура.
Ӕнӕуый дӕ фыццаг хатт куы базыдтон, фыццаг хатт куы фембӕлдыстӕм цалдӕр азы размӕ, уӕддӕр уыцы миниуӕгыл хӕстыдтӕ. Цы хъуыды кӕныс? уый ӕргомӕй дзырдтай ӕмӕ-иу дӕм чи зулмӕ бакасти, чи-иу дын комкоммӕ дзуапп радта. Ӕмӕ дӕ цӕстӕнгасыл бӕрӕг уыди, мӕсты кӕй кодтай, уый. Ныр ӕвӕццӕгӕн аивтай. Ӕви раздӕрау дзурыс ӕргом ӕмӕ комкоммӕ?
Фӕфӕнды мӕ, цӕмӕй ма цы зӕгъон, фӕлӕ уӕд та мидӕгӕй афтӕ фӕфыссын. Ӕмӕ уый дӕр уӕддзӕн хуыздӕр нӕу. Йӕ афтӕ дӕр ӕмӕ цы бакӕнон?
Рӕстдзинад алыхуызон ӕнкъарӕн ис уӕдӕ, нӕ? Дӕумӕ гӕсгӕ? Уӕвгӕ рӕстдзинад иу у. Нӕ ныры дуджы, ныры афон, ныртӕккӕ абон, ныртӕккӕ ацы сахат. Уырыссагӕй ведь зӕгъӕм, рӕстдзинад у это правда? О. Аистина. Вот правд тоже цалдӕр сты аистинадмӕ. Мӕ зӕххыл ис рӕстдзинад ӕви нӕй, уый тынг зын зӕгъӕн у. Уӕларвы ис, зӕххы та и рӕстдзинад. Уый зын, зын бамбарӕн. Уырнӕг адӕймаг дӕр дын, ӕвӕццӕгӕн? О, уыды.
Йӕ уд цынӕ ныххатыр кӕндзынӕ? Ис ахӕм хъуыддаг?
Ну, куыд ӕй растдӕрӕй куыд зӕгъон? Мӕ зӕрдӕ сайдзинад ӕви куыд? Мӕ зӕрдӕ куы фӕхуда, растдӕр, иронау растдӕр куыд зӕгъон?
Мӕнгарддзинад.
Мӕнгарддзинад, о. Йе ркӕуыл ууӕндыдтӕн, нӕ? Уыди ахӕм хъуыдыты Кӕуыл ууӕндыдтӕ, уый дӕ кауӕй кӕна, нӕ? Мӕнӕ цӕйдӕр тыххӕй. Нӕ уый дӕр зын ныххатыр кӕнын. Салам дӕр ын зӕгъдзынӕн, афтӕ йыл цин дӕр бакӕндзӕн, фӕлӕ нӕ ныххатыр. Дӕхимӕ хӕстӕг нал ӕрбауадздзынӕ? Нал ӕрбауадздзӕн. Йӕ рдӕхӕдӕг та цы нӕ бакӕндзынӕ? Никуы мӕ ницы хуызы.
Ӕвӕццӕгӕн, иннӕтӕн цынӕ ныппардзынӕн, уый мӕхӕдӕг дӕр нӕ бакӕндзынӕн. Газ рахатӕй нӕ рацӕудзӕн, чъизи хъуыддаг нӕ бакӕндзынӕн. Мӕнӕ цӕмӕй мӕ мыггаг, мӕ фыдӕлты фӕчъизи кӕнон, уой никуы бакӕндзӕн. Бирӕ цыдӕртӕ ныл фӕдӕтдзӕн.
Фӕндид мӕ бӕлвырддӕр базон, фӕлӕ сӕ се ппӕт дӕр нӕ хъӕр кӕныс. Вӕццӕгӕн. Дӕ алыварс цы адӕм ис, уыдон мыддӕр цард афтӕ рауайы, ӕмӕ алыхатт нӕ февзарӕм, нӕ? Алыварс алыхуызон адӕм вӕййы, сӕ зӕрдӕйы ахастмӕ дӕр, сӕ се нкъарӕнтӕм дӕр, сӕ зондӕй дӕр. Дӕуӕн дӕ алыварс цы адӕм ис, уыдонӕй се ппӕтӕй дӕр разы дӕ? Ӕви сӕ афтӕ равзарыс ӕмӕ ныууадзыс ӕрмӕстдӕр ӕнувыд кӕуыл дӕ, уыдоны?
Мӕнӕ ды куы джерс, афтӕ. Бирӕтӕ адӕймагӕнӕй зӕрдӕ дӕр фӕхуды, фӕлӕ фӕлӕ та цард сӕумӕ фарн хӕссы, фӕлӕ та ахъуыды кӕны адӕймаг, бирӕ цӕуылдӕрты хъуыды кӕны, уӕд та фӕзӕгъы, фӕлӕ уӕддӕр бынтон ӕвзӕр куы нӕ уай, ай мӕнӕ кӕмдӕр фӕрӕдыди, нӕ? Фӕлӕ уӕлӕ иннӕтӕй уӕддӕр хуыздӕр куы у. Ӕмӕ бирӕ хӕттыты азтӕ рацӕуынц ӕмӕ адӕймаг уӕддӕр ӕндӕрхуызон хъуыды кӕнын байдайы, бирӕтӕ ныххатыр кӕны ӕмӕ та фӕстӕмӕ сӕрбахӕстӕгдӕр кӕны йӕхимӕ. Ома, зӕгъӕн ис ӕмӕ адӕймагмӕ ӕппӕты фыццаг феныс йӕ хорздзинад, йӕ хорз миниуджытӕ. Ӕмӕ куыд хуыздӕр у? Ис, нӕ? Фыццаг фены адӕймаг йӕ хо, йӕ хуыздӕр миниуджытӕ. Цард алырдӕм нӕу. Ӕмӕ афтӕ зӕгъӕн нӕй. Йе рмын ис цалдӕр ӕрдхорды, нӕ? Мӕнӕ гыцълермӕ чи рахастой, нӕ? Ӕрдхорддзинад. Фӕлӕ, хъыгагӕн, семӕ тынг арӕх нал фембӕлӕм. Ну, нӕ фӕндӕгтӕ алырдӕм атаздзысты. Йер уымӕй уӕлдай иннӕтӕ мӕнӕ куысты фӕдыл йӕ ӕндӕр рӕтты кӕм вӕййӕм иумӕ. Адӕймаг фӕкӕсы фыццагдӕр хорз миниуджытӕ феныны. Уый фӕстӕ хуыздӕрӕй куы базон, уӕд фены йын йӕ хъӕндзинӕдтӕ дӕр. Уый фӕстӕ цасдӕр фӕстӕ иуӕй тыхъам афтӕ рауайы мӕ газ рахатӕй дӕр рацӕуы. Зӕрдӕхудт дӕр. Фӕлӕ та ноджы фылдӕр рӕстӕг куы рацӕуы, уӕддӕр та адӕймаджы хъуыдытӕ ивынц. Иу, иу, иухуызон нӕу мӕнмӕ гӕсгӕ.
Ӕмӕ сӕ алкӕуыл дӕр адӕймаг ахуыр кӕныны
Уӕды цард цӕуынмӕ уӕды бирӕ цӕуылдӕрты ӕрмӕн ӕмӕ кӕстӕртӕн дӕр уый фӕдзурын. Ма дзур. Мӕнӕ кӕмӕдӕр, кӕуылдӕр дӕ зӕрдӕ фӕхудти, ӕмӕ дзы цыдӕр дзурыс, или уый зонгӕ дӕр нӕ кӕныс, ӕмӕ мӕнӕ цыдӕр загътай. Ма тагъд кӕ. Нӕ йӕ зоныс? Дӕ зӕрдӕ йын фӕхудти? Ну, ницы, ахӕмӕй дын ницы бакодта. Амынӕй дӕ зӕрдӕ уадза йӕхи бар. Хъуамӕ дӕсас фӕстӕ зӕгъай, мӕнӕ йӕ амӕй мын ӕрдхорддӕр кӕнай, зӕгъгӕ. Хъуамӕ дын, хъуамӕ дын йӕ афтӕ баххуыс кӕна кӕмдӕр. Чидӕр мӕнӕ ницӕйаг уыдӕттӕ дзурын. Ды сывӕллӕтты кой скодтай ӕмӕ сын афтӕ фӕфӕдзӕхсын, зӕгъгӕ, ӕмӕ мӕ бафӕрсын фӕнды, цавӕр ныстуан ма сын фӕзӕгъыс, цӕмӕй ӕдзухдӕр сӕ зӕрдыл бадарой, цы мах бакӕной? Жаннӕ, ртӕппӕй цот тӕккӕ кӕстӕртӕ куыд сты? Цы сын зӕгъай, уый хъуамӕ иннӕрдӕм бакӕной. Афтӕ у, иууылдӕр, иууылдӕр афтӕ сты. Мӕнмӕ гӕсгӕ хъуыды кӕнын хъӕуы. Цы йын зӕгъай, уый нӕ бакӕндзӕн. Фӕлӕ йӕ ай куыд хъуса, нӕ? Кӕстӕрӕй куыд хъуса, ӕндӕр искӕмӕн ӕй дзур. Иу хатт афтӕ уыди. Мӕ уымӕ лӕппу дӕр ныв нӕ кодта ӕмӕ мӕм мастерскоймӕ ӕрбацыдысты йе мбалимӕ. Йӕхи нӕ хуыдта, už йӕ ссӕдз хатты уыди, иу ӕнӕ алцыдӕр зоны. Ме зӕххи бар ныууагътон, мӕ кӕимӕ уыди, йе мбалӕн ракодтон ӕмӕ йын амонын байдтон цыдӕртӕ. Мӕ йын ай Уӕд, уӕд лӕмбынӕг хъусын байдта ӕмӕ ӕмӕ ӕмӕ Рима, Рима ӕз дӕр йӕ кӕрон. Йӕхицӕн нын куы загътай, нӕ? Уӕд загътай, дыввӕдзмӕ адӕттӕмӕ ницӕмӕ хъаныс. Мӕхӕдӕг ӕй хуыздӕр зонын. Мӕ йӕ румӕ гӕсгӕ тӕккӕ дӕр нӕ йӕхимӕ сӕхимӕ нӕ хъӕуы дзурын. Сӕ разы, фӕлӕ дӕ куыд нӕ бамбарой, сабыргай йын дӕр искӕмӕн дзурис ты? Мӕ уыдон дӕр уыд. Ирон ӕмбисонд раст уыны ӕфсин дӕумӕ дзурын чындз бамбармӕ. Ӕмӕ куы зӕгъын, мӕ фыд дӕр иу афтӕ кодта. Мӕ фыд мын куы загътаид, дӕ мӕнӕн нывгӕнӕг су, зӕгъгӕ, уӕд уӕддӕн загътаин, нал мӕ хъӕуы зӕгъын. Фӕлӕ-иу сабыргай-сабыргай афтӕ не кӕм кърандӕсты радта, кӕм цыдӕр-цыдӕр. Гыццыл хингомау, нӕ? Ӕдзухдӕр фӕдзурыс иронау, Виктор. Ӕмӕ кӕддӕр, чидӕр мын афтӕ зӕгъы, ома, дам, дӕуӕй ирон ӕвзагӕй фылдӕр дӕм ницы уарзы. Еумӕйадджындырдӕм ын ници. Цӕгӕй дӕр афтӕ у. Уӕвгӕ фӕсарӕнты дӕр уыдтӕ. Фадатдӕр дын уыдис, ӕвӕццӕгӕн, уым баззайынӕн нӕ ӕндӕр горӕттӕм ацӕуынӕн. Фӕлӕ зӕрдӕйы Ирыстон уарзы, сӕм баззадтӕ ӕмӕ ӕдзухдӕр дзурыс иронау.
Мӕгъа гӕнӕн мын куы вӕййы ӕмӕ фадат уӕд фӕдзурын иронау. Мӕ дын уыцы фадат арӕх нӕ вӕййы? Ӕртӕккӕ нӕ цард афтӕ у, мӕ чи дзуры, ӕз омӕ фӕтырын, фӕбӕллын, мӕнӕ дуканиты уа, транспорты, мӕнӕ ӕхсӕнадон бынӕтты цӕуылнӕ дзурынц иронау? Нӕ сӕргълӕууӕг дӕр дзуры ууыл. Ӕртӕккӕ скодтой программӕ, мӕнӕ ирон ӕвзагмӕ, цӕмӕй се ргом раздахой, ууыл кусынц. Фӕлӕ уӕддӕр тынг зынтӕн цӕуы. Мӕнӕ чидӕртӕ нӕ фӕзӕгъы, цӕмӕ дӕм хъӕуы, мӕнӕ мӕн мӕ цот цӕмӕ хъӕуы, дӕлӕ ӕрходтай дарддӕр ирон ӕвзаг цӕмӕ хъӕуы, зӕгъгӕ. Ахӕм ныхӕстӕ сӕ сывӕллӕттӕм фӕкӕнынц. Мӕ сын уӕд ис фӕзӕгъын. Ӕз искӕй примерӕй нӕ, фӕлӕ мӕнӕ мӕхӕдӕг цы федтон, уымӕ гӕсгӕ. ӕз кӕмфӕнды дӕр куы вӕййын фӕсарӕнты, ирон ӕвзагмӕ куыд бахъӕуы, иу ӕвзаг дӕр мӕ афтӕ нӕ бахъӕуы. Уымӕн ӕмӕ, ну, ӕрмӕ бахъӕуы дындӕр ӕвзаг дӕр. Фӕлӕ ӕз англисагау ӕвзаг афтӕ зӕгъӕн ис мӕ нӕ зон, фӕлӕ французагау та ӕппындӕр нӕ зон. Фӕлӕ мӕ тынг дзӕбӕх бамбӕрстой. Фыццаг бонты уыди зын. ӕма мӕнӕ кӕм полицӕйтимӕ, кӕм цу цыдӕр фарстатӕ куы нӕ уыдигӕнон, уӕд иу телефон райстон, мӕ бадзырдтон ирон диаспорӕйы хистӕрмӕ Джанайты Лорӕмӕ. Ӕмӕ мын иу Сразу телефон радтон, мӕм йӕ бамбарын кодта, цы хъӕуы, куыд хъӕуы. Уӕдӕ кӕмфӕнды куы вӕййӕм алы бӕстӕйы дӕр, нӕ ирӕттӕ нӕ сбуц кӕнынц. Уӕдӕ мӕнӕ ирон чъиритӕ фӕсарӕн арӕхдӕр фӕхӕрам амӕй. Йӕ ахӕм кад нын фӕкӕнынц ирӕттӕ. Ӕмӕ сӕм уырыссагау куы сдзурай, Уӕд ирон нал ды. Уӕд сӕ цӕмӕ хъӕуыс? Уыдонӕн тынг ахсджиаг у. Мӕнӕ нын иу ахӕм фӕнгты йеддӕ скодтой, ӕмӕ дзы куы рбадай, ма куы зӕгъай, мӕнӕ нӕ зон ирон куывдтытӕ кӕн, зӕгъы. Уӕд кӕй хъӕуыс? Уӕд уырыссагӕй йӕ ӕндӕрӕй цӕмӕй. Ницӕмӕй хицӕн кӕныс.
О, ницӕмӕй хицӕн кӕныс.
Ӕмӕ уый фӕсарӕнты, ам та афтӕ загътай, кӕимӕ дзурон, уый мын нӕ, зӕгъгӕ. Фӕстӕмӕ мӕм ничи дзуры иронау. Ӕмӕ уый кӕмӕй аразгӕ у? Алчи дӕр нӕ иронау чи дзуры, уый куы дзурид, йӕ фарсмӕ чи ис, кӕимӕ сымбӕлы, кӕимӕ цӕуы, уыдонимӕ, уӕд нӕ нӕ фӕзмиккой? Нӕ фӕстӕ чи цӕуы, уыдон? Кӕд Виаградзе.
Мӕнмӕ гӕсгӕ фылдӕр мӕнӕ фӕзӕгъынц, скъолайы сын нӕ дӕттынц фаг уроктӕ, фаг зонд, фӕлӕ фылдӕр ныр не рсӕрӕзгӕ у. Йӕ хӕдзарӕй сывӕллон куы нӕ рахӕсса, нӕ уыцы мбаргӕдзинад нӕ ма йӕ зонат, фӕлӕ йын ӕй дзурӕнт. Кӕй нӕ дзурой, нӕ стӕй йӕм куы дзурой, уӕд сабыргай-сабыргай. Мӕнӕ, мӕнӕн дӕр мӕ сывӕллӕттӕ ам схъомыл сты, нӕ горӕты, ӕмӕ сын Дзырдтой, фӕлӕ кӕрӕдзимӕ дӕр кӕстӕртӕ уырыссагау нӕ зонынц. Мӕ иу цал хатт федтон, нӕ стыхстысты мӕ иронау дзур. Алы бон сын уӕй кодтон, бон дӕс хатт иронау дзур, иронау дзур. Мӕ сын уайгӕ дӕр, ну, куыннӕ зыдтой, нӕ, фӕлӕ уӕддӕр нӕ дзырдтой, фӕлӕ Мӕскуымӕ кафтыди. Уӕдӕй уым бамбӕрста, куыд ӕй хъӕуы ирон ӕвзаг уый. Ӕмӕ йӕм телефонӕй дзурын. Мӕ зӕн, салам, Зарман, байрай. Мӕ йын ӕй пӕс кодта. Сыгъдӕг ирон ӕм ӕмдзугун байдта. Афтӕ, дам, растдӕр нӕ. Йӕ цӕстӕнгасӕй. О, мӕ уын кӕрӕдзимӕ гӕсгӕ фембӕлдысты, мӕ дам, мӕ мах кӕстӕй сты. Ирӕттӕн естӕмӕ иронау сӕумӕ дзурӕм. Ӕмӕ, чи зоны, уый байдайдзӕн дзурын. Ома ныр ахӕм уавӕр дӕр ис, ӕмӕ ныртӕккӕ нӕ ӕрыгон ныййарджытӕ чи сты, уыдон сӕхӕдӕг сты нӕ Уӕзамазы сывӕллӕтты. Уӕд та паддзахад дӕр сӕфти, бинонтӕ дӕр, хистӕртӕ дӕр уыйбӕрц цӕстдард нӕ дӕттой сӕ сывӕллӕттӕм, куыддӕр сӕхи бары аззадысты ӕмӕ ныййарджытӕ дӕр нӕ дзурынц иронау, ома ӕрыгон ныййарджытӕ йод чи схъомыл, уыдон ӕмӕ сӕ цоты дӕр куыд сахуыр кӕной. Уӕдӕ, чи зоны, уыдонӕн дӕр нӕ дзурынц сӕ цот, Зӕххӕмты зонд йӕ маддӕр сыгъдӕг дзоры иронау. Урс йӕ фыддӕр у иронау, сыгъдӕг дзуры. Дыууӕ ныхасы не мбарынц сӕ цот. Мӕ сын фӕдзурын, уӕ цотмӕ цӕуынӕ дзурут иронау? Алы хатт дӕр сын фӕзӕн, мӕ та фӕзӕнынц, о, о, раст зӕгъыс, раст зӕгъыс, хъӕуы. Мӕ та сӕм нал Йе рзӕгъгӕ дын бар ис ацы уавӕр искуыдӕй аивын, уӕд цавӕр уынаффӕ рахӕссис? Цы скӕнис? Мӕмӕ гӕсгӕ дӕ фӕндид ӕмӕ дӕ уымӕн фӕрсын?
Иууыл бацархайын хъӕуы. Мӕ куы зӕгъын, архайын сыл нӕ хицауад дӕр, цӕмӕй мӕнӕ модӕ суа. Нӕ? Модӕ куы суа, дуканиты дӕр. мӕнӕ ӕхсӕнад ӕдде дӕр нӕ кӕрӕдзимӕ иронау дзурын нӕ уӕд уой сын сӕ сӕры бауадзын хъӕуы моды модӕй фӕдыл тӕккӕ кӕстӕртӕ кӕдӕм фӕнды рацӕудзысты мӕ гыццылгай гыццылгаймӕ мӕ гӕсгӕ дзы уайы цыдӕртӕ о уай уай ӕхсызгоны фылдӕр фӕсивӕд кӕй дӕр ла архайынц фӕлӕ цыма бакӕнин мӕнӕ детский садты Уымӕн ацы фӕстаг азты уым дӕр баидтой, фӕлӕ тынг гыццыл. Фылдӕр.
О, фылдӕр хъӕу. Цӕуын ӕй афтӕ скӕнынмӕ. Мӕнӕ ирон, афтӕ нӕ зӕгъ, мӕнӕ уырыссӕгтӕ дзы ма кусой, нӕ? Фӕлӕ иронау чи дзуры, нӕй ахӕмты фылдӕр куыд исой кусынмӕ. Ӕмӕ сын зӕгъ, дзурыс иронау, науӕд дын уыдзӕни фӕндаг фылдӕр. ӕмӕ кӕстӕртӕм дӕр нӕ, мӕнӕ сывӕллӕттӕм иронау дзур. Алы садикы хицау дӕр хъуамӕ ахӕм ныхас радта, уынаффӕ рахӕсса ӕмӕ Йӕ рёй дӕ бӕллицтӕй иу, ӕвӕццӕгӕн, нӕ, цӕмӕй иуылдӕр иронау дзурой. Ермӕ уымӕй уӕлдай Цӕллагты Виктор цы фӕнд кӕны, цавӕр бӕллицтӕ йӕм ис? Цӕмӕ тырны? Цӕмӕ тырны? Ну, бирӕ дӕр нӕ хъуыды кӕндзӕн. Нывгӕнӕгӕн йӕ аивад баты фыццагдӕр вӕййы. Ӕмӕ мӕ зӕрды ис саразын мӕнӕ йӕ цалдӕр азмӕ, фондз азмӕ ног нывты сери афтӕ скӕнӕн, афтӕ зӕгъӕн ис. Йодоныл лӕмбынӕг бакусын мӕ хъӕудзӕни. Фӕлӕ уымӕй уӕлдай ма нӕ нӕ райгуырӕн хъӕу цытӕ аразӕм, уыдон дӕр, уыдонӕй дӕр никӕд ницуал фӕуыдзынӕ. Ӕмӕ мын куы вӕййы рӕстӕг, уӕд уым архайӕм, тӕккӕ дзы бирӕ цыдӕр диссӕгтӕ кӕнӕм афтӕ зӕгъӕн ис, уӕдӕ дзы хъӕдӕй дӕр аразӕм цыдӕртӕ. Иу ныхасӕй.
Фӕндтӕ бирӕ, нӕ? Фӕндтӕ бирӕ.
Дӕхицӕн та дӕ зӕрдӕ цы зӕгъы? Ис ахӕм адӕймаг, Цӕллагты Виктор. Мӕхицӕн мӕ зӕрдӕйы зӕгъы фылдӕр тыхтӕ, мӕ къухы цӕмӕй фылдӕр исты бафта. Мӕнӕ адӕймаг, адӕймагмӕ фынӕй кӕндӕр фӕцӕуы, улӕфын дӕр фӕцӕуы, фӕлӕ йӕ уыл ахъуыды кӕны, мӕ мын куы нӕ бантыса, мӕнӕ ма афынӕй кӕнин, нӕ фӕлӕ
Рӕстӕг тӕхгӕ кӕны. Рӕстӕг тӕхгӕ кӕны, ӕмӕ дунейы нывтӕ ма скӕнын хъӕуы. Дунейы уӕдӕ уым дӕр, хохы дӕр саразын хъӕуы уыцы комплексыл дӕр бакусын хъӕуы, мӕ лӕппумӕ дӕр дуне хъуыдытӕмимӕ мӕ разӕй скӕны. Уымӕ хъуыдытӕй кусгӕтӕ схуыхай схъуамӕ кӕнӕм. Дунейы проекттӕми, цыдӕр фӕндтӕми мӕ та ми разы скӕнӕм, мӕ та ӕз дӕр уӕдӕ сфӕуон. Мӕ та йӕм фӕкусын цыдӕртӕ. Хистӕр ӕмӕ зондамонӕг.
О. Еуда Виктор, мӕ цӕст дын уарзы, цӕмӕй дӕ размӕ цы нысантӕ сывӕрдтай, цӕмӕй дӕм цы фӕндтӕ ӕмӕ бӕллицтӕ ис, уыдон Тагъд рӕстӕджы ӕмӕ ӕнӕкъуылымпыйӕ дӕ къухы куыд бафтой?
Бузныг, архайдзыстӕм. Бузныг.
Бузныг ма дын зӕгъын, кӕй нӕм ӕрбацыдтӕ, дӕ рӕстӕг кӕй нӕ бавгъау кодтай ӕмӕ немӕ ӕргомӕй кӕй аныхас кодтай, уый тыххӕй.
Тырнут сымах дӕр, цӕмӕй ирон ӕвзаг рапарахатдӕр уа ӕмӕ уыл Бацархайынмӕ ӕз дӕр хъуамӕ куыд ӕй зӕгъон, ӕмӕ иумӕ бацархайӕм, ууыл дарддӕр дӕр кусӕм, цӕмӕй нӕ кӕстӕртӕ дӕр райсом афтӕ ма зӕгъой, ама мах та цӕмӕ сахуыр кодта, зӕгъ.
Ирон ӕвзаг уарзын кӕнӕм мах дӕр нӕ программӕйы. Ӕмӕ нӕм кӕд абон исчи бакасти, уӕд дзы йӕхицӕн кӕд исты зонд ӕмӕ цымыдисдзинад рахаста, уӕд махӕн дӕр ӕхсызгон уыдзӕн.